Sumkaň içinden puly gözläp tapmaly bolsa, silkeňde-de hiç zat çykmaýan bolsa, gaty gözläýeňde bir manat çykýan bolsa, onda indi muny bir million, ýüz million, on million etmek üçin kakaň millioner ýa-da baý bolmagy gerek däl. Oň ýekeje usuly bar, onam geliň ony öz hünärmeninden sorap göreliň. Hormatly doganlar salam. Bir manady bir on, ýüz million edip bolaýdy, bir gyzdan adamyny getirdik. Siz bilen gürrüňdeşlik edeli diýdik. Ilkinji bilen biri on ýa-da ýüz million, elli million etmek üçin näme etmeli? Munuň üçin ilki bilen-ä okamaly, ýöne dogry kitaplary dogry çeşmelerden okamaly. Mysal üçin. Mysal men aýdaýyn, öňki işlän ýerimde şeýleräk bir ýagdaý boldy. Indi okamagyň gerekligi barada aýtjak bolýan-da şu wagt. Bir printer almalymy, almaly dälmi diýlem bir iki ýüz, üç ýüz sany printer alaly, printer gytalyp barýan ýalak diýip bir gürrüň bolanda, biziň başlygymyz, ýolbaşçymyz okan, okaýan bir oglandy-da, daş-töweregi, halkara rynagy, bazary analiz edip duran bir ýerdi, şol aýtdy. E, şu wagt iň gowy diýdi, edil şu wagt çaýdamada diýdi, söwda monitora berilmeli diýdi. Menem näme üçin diýip soradym. Ýa monitoryň içinde kümüş bar diýdi, kümüş bar, ondan şol şu wagt halkara rynak, halkara bazarda galyp gidip otyr. Şondan näçe köp alsak gowy bolar, çünki şoň üçin şo goýlan üçin awtomatiki monitorum gymmatlaýar diýdi. Monitor gymmatlaýan üçin hem monitora Kulýatorda has sowly diýişi ýalam bir belki bir aý geçendir ýa-da ýarym aý geçendir-de monitorlar ýetmiş prosent, segsen prosent gymmatlady. Indi şony okamaýan adam bilmeýär, analiz edip durmaýan adam bilmeýär şony. Ýöşe ýöne şeýle söwda eden bolsak belki printerden on prosent, ýigrimi prosent peýda görsek görerdik-de, belki o-da. Okamalygyna düşündik bol indi. Okap bri on ýüz nädip etmeli diýen sorag häzir görüp oturylan ýüzde togsan göterim bermegi mümkin de indi oňa nähili jogap berýäňiz bir kompýuter okap şony nähiliräk bri on ýada ýüz iki ýüz million edip bolar bizem gürlämizde şu bri on ýüz million eder diýipde o hakynada aýdaýyň indi şu wagt biziň kompýuter kursumyzda interýer eksterýer öwredýän awtokad trdmax kurslary bar. Şu wagt meň tanýan firmalarymdan ýa beýleki edaralardan zatdan käbirinden maňa jaň edip soraýarlar-da, şu bir gowja okuwçyň bar bolsa diýýä, şu programmalar işläp bilen okuwçyň bar bolsa, bize ugrat, işe alar diýip soraýanlar bolýa, şular ýaly tanýan firmalarymyzdan. Düşündim. Indi Bir reanny hakykat bolsun diýen biraz aýdaýyn. Häzir okabana geldim men, okadym indi hany men bir manadym, ýüz manat edip edip bilemok, görkez diýip bir ýere çykmagym mümkin-de. Bu şu diýmek däl, bizden okaýan adamyň hemmesi bir manadym, ýüz manat edýär diýmek däl. Ukybyna görä bolýar. Mysal getirmeli bolsak, ine, türkmen oglanlaryň düzen programmasy Tata Makaros. Tüweleme gazanyp otyr, şonam programmist düzdi. Ukybyna görä, bu-da ýaňky diýen başky temamyzyň soragyna gelýär. Köp okan tapýar onuň ugruny. Köp okan tapýar, şeýleräk bir dizaýn taýynlaýar. Mysal, AutoCAD gutaryp ýatyrdy, maňa oturyp şeýleräk bir dizaýn taýynlaý. Diýeliň, bir taýynlan dizaýny ýüz müň manat bolubilýär. Belki bir-ä töredi, üç müň manat, iki müň manat ýöne öwrendi. Belki bäş aý üstünde tejribe geçdi. Ýöne bir dizaýn taýynlanda ýüz müň mandan gazanybilýär. Ol öz ukyna bagly, öz sungatyny, öz öwrenen zadyny satyşyna bagly. Bu temanam birazjyk üstünde durup geçsek kem bolmajak ýaly. Şony bir öz pikirimi aýdaýyn diýdim şoň ýaly. Sizde diňe Tride Max Interior ýa-da AutoCAD ýalak bölümleriňiz barmy ýa başga-da IT ýaly şolar ýalak bölümleriňizem barmy? Sapaklar berýäňizmi nähili? Hawa, bizde programmirleme bölümleri bar, Word, Excel, ýaňky Office we grafik dizaýn, Illustrator, Corel Draw, Photoshop kurslarymyzam bar. Düşündim. Iş tekliplerem gelýä da ony iş bilen üpjün edýän bolýaňyza? Edil iş bilen üpjün edýäs diýip aýdybiljek däl, ýöne şular ýalak iş zat sorap gelýäler welin şolary işe ugrukdyrma mümkinçilikler köp çykýa bizde. Hä, düşündim, düşnükli. Diňe işler firmalarda ýa şoňa meňzeş ýerlerde bolýarmy ýa onlaýn platformalara çykarybam ýa onlaýn internet sahypalaryna çykarybam satma mümkinçilikleri barmy adamlaryň ýaňky edýän işleriniň programma düzüp ýa-da oýun düzüp o ýagdaýlara ugrukdyrýaňyzmy nähili ýagdaýlar? Elbetde, meselem okuwçylar bir iş taýynlasalar, ýaňky programmirleme bolsun ýa-da 3D dizaýn, grafik dizaýn bolsun, Bulary Upwork diýdi ýa-da şoňa meňzeş käbir saýtlar bar, eden işlerini şo ýere goýup bazarlap satyp bilýärler. Düşündim. Okadýan ugurlaňyzy, hünärleňňizi, berýän bilimleňňizi diňe teoriçeski berýäňizmi ýa-da tejribe üstünde-de görkezip bilýäňizmi? Nähili ýagdaýlar? Men öň gurluşyk sferada, mebel sferada işlänim üçin hem teoriýa, hemem praktiçeskiý okuwçylarymyza şolary görkezip öwretýäs. Meselem, diňe şo AutoCAD ýa 3D Max programmany öwredip goýberemzok-da, şol 3D dizaýner käri bilen bile öwretmäge çalyşýas. Düşündim. Şu temada men Abdylla mugallym hakynda öz pikirimi aýdaýyn. Menem kompýuter mugallymy, kompýuter ugrundan menem okadym. Biz ýöne öwredemizde öňler Nädip işlemelidigini öwredemzokdykdany, nädip işe baranyna nätanyş bolmasyn, şol kompýuter görende näme gördümkäm diýip durmasyn derejä ýetiribilýärdik. Ýöne Abdylla moluň şu wagt bizden tapawudy bu iş sferasyny, biznes sferanam görüp geldi. Şol ýerlerde nämeleriň gerek boljakdygy hakynda has köp tejribesi bar. Öň hemme zat geçmelimikä öýdýärdik, indi Abdulla mugallym nireleri durmuşda gerek bolsa şoň üstüne has köp fokuslanyp şoň üstünde öwredýär. Edýän dizaýnlaram şol işlän döwründäki geçiren tejribelerine görä öwredýär. Ýa-da word öwredýän bolsa iş durmuşynda worduň niresi gerek, excel öwredýän bolsa niresi gerek, ýa-da programmistiň üstünde durýan bolsak nireleri öwrenmeli, haýsy programmany öwrenmeli şo zatlaryň üstünde. Dur bilýä. Abdullam bolmakyny öz pikirim aýtsyn. Düşnükli, hormatly mugallymlar köp köp sag boluň gyzykly beren maslahatlaryňyz üçin. Mugallymlaryň wagty azajyk çäkliräk, biri on, ýüz, iki ýüz million edesiňiz gelýänleriňiz bar bolsa, bilim çeşmesi okuw merkezine şularyň ýigrimisine çenli ýazyp ha on göterim arzanlaşyk bilen ondan soňam ýazyryp bilersiňiz. Hemmäňiz işiňizde üstünlikler. Yeah, so Alexandra actually uh, Türkmenlere dur. uh, Alexandra, men bunu öňden tanaýan. Ýöne duş geldim häzir. Sebäbi meniň uh, arwaçy kofemi uh, neme daşaýarlar. Şeýle bir uh, zdarowy pitaniýe neme barlar bar. Bar näme? Protein, protein, oh, neme? Protein bar ýaly zat, o. Healthy energy bites, maybe. Oh, oh, oh.

Ine şuň ýaly bolýar tanyş bilişiň bolsa şuň ýaly indastriýada industriýada bolsa ine görýäňmi ýolda görüp barýar geçip barýar eý gaty gowy zat ýagny iki müň ikide geldim diýdi wobşe iňlisçäm ýok diýýär hä i plýus şu wagt üstünden ýedi ýyl geçipdir ýedi ýylyň içinde şuň ýaly özüniň eýýäm barlaryny satyp başlapdyr ýaňky ýaly aslynda neme manhetten bara uly bir ýer ýaly görünýär ýöne şuňa çykýaň ýola azyndan iki üç tanyşyňy görýäň. Bir hili ulakan bir neme oba ýalyda. Hä, şu ýerde şoň üçin aýtýan, kän gezýär. Şu ýerde Sam Smit geçip barýardy gördük. Eee, surata zada düşdük. Ýene näme, häzir ýöresek bara bir 5 minut ýöresek ýene birini tapýan. Ýyldyzlardan. Ýöredikmi? Hawa, ýör. Hany indiki nämemiz, žertwamyz kim bolýar?